Diolch fawr iawn, a diolch i chi gyd am ddod. Dwi ddim yn siŵr iawn be fydd hyd y cyflwyniad, achos uh, mae'n bosib eitha'n hanner awr. Gwni ni weld sy'n reithi. Um, yeah, so diolch i chi gyd am ddod. Uh, Llion dy'r enw, a Dwi'n cymryd bod nhw wedi gofyn i fi ddod yma i siarad achos bod fi yn fab ffarm a bod fi wedi cychwyn busnes yn hunan a dwi fod rhannu chydig o'm mhrofiadau fi o sefydlu busnes a rhedeg busnes um, yn y gobeith neitho falle yn y gobeith falle neitho um, ysbrydoli pobl eraill i wneud rhywbeth tebyg. Um, o ran diddordeb, ga i ofyn faint ohonoch chi fan hyn heddiw sydd yn rhedeg busnesau chi'n hunan yn barod? Da iawn, bron i hanner. Dwi'n gwybod bod yna neth ddim codi lew yn y cefn sydd yn hefyd. Ie. Yeah. Ond um, faint o'n chi hefyd sydd ddim yn rhedeg busnes ar hyn o bryd ond eisiau gwneud? 3, 4, 5. Da iawn. Wel, pan dwi'n cael yng ngofyn i wneud pethau fel hyn, um, bob un a hyn, peth cyntaf dwi'n feddwl di, o-o, Dwi'm yn, dwi'm yn keen ar wneud cyflwyniadau, ond dwi yn cytuno, dwi'n cael job peidio cytuno, achos dwi eisiau gweld gymaint â phob- gymaint â phosib, deud y gwir, yn yn mynd amdani ac yn cychwyn busnesau, achos yn y diwedd, os na un o ni, pwy wnaeth? A dydw i ddim eisiau gweld pawb yn gadael cefn gwled a colli popeth 'da ni amdano fo yng Nghymru 'ma. So, yym, dyna 'di'n annogaeth i bawb, cerwch amdani a a gwnewch bethau ddigwydd eich hunan achos wneith 'na neb arall. Yym, so, o ran cefndir, be wnaeth arwain fi i'r pwynt o gychwyn busnes, mae'n debyg, oedd gwybod bod 'na broblem o ran pobl yn gadael cefn gwled. A, a finne yn cael yn annog gyndar y mam yn unig i fynd i astudio er mwyn cael sgiliau eraill, rhag ofn na fydde ffarmio ddim yn yng nghynnal i. Ac um, dyna pam es i Aberystwyth a, a gwneud cwrs marchnata a busnes. Um, a wedyn o hynny, mi es i weithio mentor y busnes oedd yn Gychwyn gwych i yrfa unrhyw un deud y gwir achos oedd o i gyd yna i dy fo annog pobl eraill i fynd fewn i fusnes, helpu nhw i, i dreialu syniadau busnes a, a dyna lle fues am dipyn o flynyddoedd a wedyn mynd mlaen i fod yn um, rheolwr marchnata yn Cymreig ei oedolion. Cael profiad, cael chydig o brofiad dan y melt um, yn y byd busnes yn fanno a rhannu swyddfa efo bachgen oedd yn um, arbenigo ar yr ochr technoleg wybodaeth. A wedyn rhwngthon ni, finne marchnata, fothe efo'i dechnoleg wybodaeth, dechrau wneud lot mwy hefo'n gilydd achos y ffordd oedd y we yn datblygu ac e-farchnata yn dod yn beth mawr iawn. Um, ac ie, yeah, efo hynny, a gweld pwer y we yn cynnyddu, mi benderfynon ni, wel, mi weles i falle mae hwnna oedd yng nghyfle fi i allu meddwl am symud yn ôl adre. A Achos os dych chi'n gweithio ar y we allwch chi fod yn unrhyw le a dyna, falle, sut i rywbeth o achub cefn-gwled i bwynt hefyd. Bod 'na gymaint ohonon ni erbyn hyn yn byw lle 'da ni eisiau byw ac yn gallu rhedeg busnesau. Felly, wrth bwyso a mesur, a gen i ddiddordeb mawr yn y yn maes twristiaeth a dad a mam yn gosod bwthyn gwyliau eu hunan, Mi benderfynes i bod 'na ffordd o gyfuno'r pethau 'ma i gyd. Everybody listening through translation, are you okay? Yeah? Okay. Felly, um, dyma ni. Dyma'r hen wefan. Nôl yn, wel, 2009 nes o'n i sefydlu'r busnes a mynd yn fyw diwedd chwefror 2010. Ac um, fel y gwelwch chi, mae, mae trends gwefannau. Mi oedd na lun, mae na lun fanna, o'n i jyst yn ei grab um, ohono fo fel oedd o. Ond fanna gychwynnon ni, a pan gychwynnon ni, um, o'n i wedi dysgu ambell i beth Yn yn ystod y ngyrfaoi'r pwynt yna, fel bod rhaid dim jyst cael gwefan, dim jyst website ond web presence. Doedd am pwynt cael gwefan o rhaid i weithio ac o rhaid i bobl allu ffindio chi hefyd. A rhywbeth arall o'n i wedi glywed oedd bod rhaid, os da chi'n gwerthu ar y we, bod rhaid i'r eitem oedd chi werthu fod yn fwy na 50 punt. So dyna lle ddoth y syniad mae dad a mam ei bwthyn gwyliau o gyfuno hwnna i gyd. A yr angerdd 'na sgennai, mae'n debyg, am Gymru, i i ddangos y gorau o Gymru i weddill y byd a a dangos be yda ni amdano fo. Ac yym o'n i'n gweld bythynnod gwyliau fel cyfrwng de i allu dangos y gorau o Gymru i'r byd. Ac yym ie, 2009, dyma ni'n mynd amdani. Cychwyn busnes oedd yn gwbl ddwyieithog, oedd yn rhywbeth hollol newydd i'r diwydiant ar y pryd hefyd. yn fwy hyblyg ac, ac yn fwy cystadleuol, yn gys, gystadleuol iawn o ran yn costau, achos pan yson ni fewn, um, mi oedden ni yn dod â technoleg newydd fewn hefo ni hefyd. Oedd um, lot o gwmnïau oedd yn bodoli ar y pryd yn dal ar ei floppy disks ac yn gwneud catalogs, yn gweithio trwy'r post. Lle ddoson ni fewn fo system oedd yn cymryd archebion byw a, a popeth i'r funud mewn ffordd. Ac um, Ie, mi, mi ddoth hwnna ar ryw fantes gystadleuol i ni'n gynnar iawn. O ran, um, jyst roi syniad, o ran cost mi fewn i, i fusnes fel un, wel, 12,000 fe rhaid ni fuddsoddi y ffrynt i, i gychwyn y busnes, ac oedd hynny yn, gysyn ni hanner o fe, ni lwcus i gael arian grant amser ni am 6,000 a benthyg y gweddill gen rhieni ni ar y pryd, a, a gwneud pwynt o dalu nhw'n ôl o fewn y flwyddyn. Ond, um, Dydy o ddim yn gost mor drychinllyd â hynny a dwi ddim yn credu bod y math yma o beth yn bell o gyrraedd unrhyw un. Yym, jyst penderfyniad a chydig bach o angerdd mae rwy'n angen, dwi'n credu. Os o'n i'n fyw, beth bynnag, fel dwi'n dweud, diwedd Chwefror 2010 efo 30 o fythynnod, a dwi'n gweld ambell un o'n perchnogion llety ni yma heddiw, yym, chwarae teg, sydd yn cefnogi'r brand, ond 'da ni'n gobeithio hefyd bod ni'n cefnogi'n gilydd ac yn gweithio fel partneriaeth. Felly, un o'r heriau, siŵr o fod, o redeg busnes, i unrhyw un yn unrhyw ddiwydiant, ydy'r gystadleuaeth, a dyma'n arena gystadleuol ni fan hyn fel delwedd. Fel o'n i'n dweud pan gychwynnon ni, oedd oedd hi mor wahanol i be mae Iwan. Deg mlynedd ein ar ddeg mlynedd yn ddiweddarach wan, a mae yna gymaint, oedd 'na gystadleuaeth amser hynny ond i esgob mae 'na gystadleuaeth ŵan. Um, oedd gennych chi gwmnïau rhyngwladol yn cychwyn edrych ar y farchnad hunan ddarpar amser hynny, self-catering. TripAdvisor oedd y cyntaf ac oedd gennych chi Cottages for You. A oedden ni'n gweld y cwmnïau yna fel pobl yn dod o'r tu allan ac yn cymryd lot o'n diwydiant ni allan o'r, or wled. Um, oedd gennych chi chydig o asiantaethau eraill yng Nghymru oedd yn rhedeg yn rhanbarthol cwpl yn genedlaethol, ond dyna hi, ac oedd 'na neb yn efo llais Cymreig yn gwneud o, a dyna lle oedden ni'n gweld y bwlch enfawr 'ma a'r a'r diffyg mentro o safbwynt Cymry Cymreig fewn i'r diwydiant. So ers hynny 'da ni wastad 'di bod yn trio annog pobl i fynd amdani, 'da ni'n dal yn gwneud hynny. Mae 'na gyfleoedd allan 'na 'wan fwy na fuodd erioed i wneud y job yn iawn ynde, bod ar dop y farchnad, a mi fyddwch chi'n brysur os 'da chi'n yy buddsoddi. yn, yn y safon. Felly, un o'r manteision eraill, yr cyfleoedd eraill oedd yn dod o safbwynt cystadleuaeth fel TripAdvisor, Booking.com, Airbnb, rhai ni gyd yn cystadlu yn yn erbyn ni ac y lot o asiantaethau yn gweld o fel cystadleuaeth byr a bygythiad, ac yn ddrwg dybus iawn ohonyn nhw. Ond mi gymon ni hwnna fel cyfle a gweld o fel um, well, presenoldeb ehangach i'n in, uh, bythynnod ni ac i'n perchnogion ni elwa ohono fo. Felly, dyn ni wastad wedi edrych am gyfleoedd i gydweithio lle gallwn ni hefyd. Does am pwynt cystadlu lle mae'n bosib cydweithio, a mae o'n elwa pawb yn y diwedd. A un, wrth edrych yn ôl, dwi'n meddwl mae'r cryfder dan ni, dwi'n credu, wedi ei ddefnyddio ydy y gallu i esblygu. Fel busnesau bech, dwi'n siŵr bod chi i gyd â, â profiadau tebyg. Achos bod ni'n gwmnïau bech, canolig, mae'n bosib esblygu, mae'n bosib symud yn gyflym iawn efo'r trends yn y farchnad. A fel dwi'n dweud, mae'r ddeg mlynedd diwetha wedi newid cymaint. Um, Fuon ni y cynta i fynd ar Booking dot com fel asianteth yng Nghymru, yym ac o achos hynny mae Booking dot com ŵan yn cynnig opsiwn Cymraeg. Yym rhywbeth o'n nhw erioed 'di ystyried o'r blaen ond mae o yna i bawb i ddefnyddio ŵan. Yym a 'dyn ni 'di mynd bob cyfle sydd yn dod i i'r estri. Dwi wedi gweld rhai o o'n cyn staff ni fan cyfan hefyd. um, a dychwad, fel o'n i'n sôn gyna, o ran, o ran creu cyfleoedd yng nghefn gwled, dwi yn meddwl tasau pob un ohono ni yn, yn mynd amdani ac yn gallu cyflogi un person hyd yn oed. Wel, mae hwnna'n newid trend a dyn ni'n falch iawn bod ni wedi gallu cyflogi ambell un mewn ardal wledig a, a cadw nhw'n ni ardaloedd. Ond yym ie, wrth esblygu, cofio cadw y rhinweddau 'na sy'n eich chi'n wahanol hefyd. Ac i ni, fel o'n i'n sôn gyne, y ffaith bod ni'n Gymreig iawn, yn ddwyieithog ac yn hyblyg, dan ni wastad wedi cadw hwnna yn agos iawn. Da ni wedi cario ymlaen esblygu hefyd. Um, yn y ddwy flynedd diwetha, mi ddoth yna gyfle i fod yn rhan o grŵp ehangach yn erbyn y gystadleuaeth enfawr yma sydd yn ddatblygu o'n, on gwmpas ni. A wan, da ni'n gweithio mewn undod eto, da ni'n cydweithio fel rhan o grŵp ac hefyd yn Cymreicio asiantaethau eraill, wan, fel dyn ni'n mynd yn blaenau. Um, so mae yna grŵp o bedwar asiantaethau ohono ni ar un y bryd yn efo'n gilydd yn drydydd o ran maint portffolio yng Nghymru yn erbyn Sykes a Cottages dot com, a gobeithio yn gosod esiampl o o sut hefyd y dylen nhw fod yn gweithredu o ran cydnabod Cymreictod, y gwahaniaeth yn y wled 'ma, a I ysgol mewn blatfform mawr. Mae, mae twristiaeth, fel dwi'n dweud, mae o'n gyfle i ni bortreadu ein hunan i'r byd, ond hefyd i gyd Gymru, i annog pawb i fod chydig bach yn fwy hyderus am eu hunan, um, a jyst i bortreadu'r stori da ni eisiau um, bortreadu i'r byd te. Felly, um, twristiaeth gynaliadwy dwi'n meddwl ydy'r gair, bod ni'n gwneud o mewn ffordd authentic. Um, Mae gan Gymru stori wych a a mae mae'n bwysig bod ni'n rhannu'r stori yna mewn ffordd Gymreig a balch. O ran heriau, mae yna dri peth yn dod i'r co ac o'n i'n trafod efo'n mhartner busnes, Gareth Mani, um, a mi ddoth o fyny fo dau o'r tri yma i hunan hefyd. Ond i fi, un o'r pethau anoddaf i rhaid ni wneud fel her gychwynnol pan oeddwn ni'n cychwyn oedd gwerthu'n hunan. a gwerthu'n hunan heb ddim byd i ddangos, so gynnon ni'm hyd yn oed gwefan ar y pryd, ond o' rhaid i ni gael b- perchnogion cyn cael gwefan. Felly um, dyna di'r llun top na fanna. Dwi'n cofio fi'n neud yng ngalwad gynta a sychu fyny'n llwyr, o'n i methu siarad hyd yn oed. Ac um, ie, yeah, oedd hwnna'n dalcen caled iawn. Ond chwarae teg, mae pob un o'r hynny aneth gefnogi ni ar y dechrau yn dal hefo ni, a da ni'n prawd iawn o hynny, 11 mlynedd ddiweddarach. Yr ail un wedyn, o'n i'n sôn wrthoch chi am TripAdvisor fel y, y cynta o'r OTAs mae'r online travel agents fel maen nhw'n sôn. Es o'n i'n wirioneddol brysur, achos bod ni'r unig rai ar ei, ar ei platfform nhw hefyd ar y dechrau, a mi fethon ni wneud beth o'n ni wedi gynllunio wneud, sef sbredio yn presenoldeb i bob man a dibynnu chydig ar bawb a dim gormod ar un. Ond gyson ni'm cyfle, es o'n i mor brysur, Gawson ni'n hollol dal allan mewn rhyw ychydig flynyddoedd wedyn lle wnaeth yr integration rhwngthon ni a nhw golapsio a peth nesa oedden ni'n cael enquiries am brisiau gwirion, 30 punt am wythnos fan hyn fan draw a pethau fel 'ny a geson ni gannoedd ohonyn nhw a mi aeth mi aeth hi'n dynn iawn ynon ni yym oedd gynnon ni un ar ddeg o bobl i dalu a geson ni banics a 'swn i'n meddwl mai hwnna oedd y panic mwya gyson ni ond be neson ni oedd defnyddio'r staff oedd gynnon ni Gweithio'n hynod o galed am ryw bedwar mis, lledu'n presenoldeb i bob man, a, a mi ddawson ni nôl i lle dan ni angen bod, ond o' hwnna'n chydig bach o sgêr, ond mae yna wastad ffordd, dwi'n credu, di'r neges, o sortio popeth. Yr her ola' oedd hefyd yn gyfle, dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi welodd y gyfres Cabins in the Wild, ond ryw ddwy flynedd yn ôl, gyson ni, nathon ni ennill yym Grant gan y Llywodraeth i redeg prosiect oedd yn hyrwyddo Cymru i'r byd. Ac um, fel dwi wedi sôn, mae hwnna rhywbeth pwysig yna i, ac oedd hi'n flwyddyn chwedloniaeth Legends. Ac um, y gystadleuaeth oedd i ddylunio unedau lampio oedd yn seiliedig ar chwedloniaeth Cymru, a wedyn mynd mlaen i adeiladu nhw a'i gosod nhw. A mi gyson ni 57 o entries dros y byd i gyd. Pethe anhygoel, fel y gwelwch chi ddau yn nhw fanna. Ond, yn ystod y broses, mi ddoth Channel 4 i gysylltiad ac oedden nhw eisiau gwneud rhaglen ar y cyfan, cyfres. Felly, yn sydyn reit, oedd genna ni y Llywodraeth i'w ateb nhw ar un ochr, a gofynion Channel 4 ar yr ochr arall, a a mi aeth hwnna yn her fwy a mwy a mwy bob dydd, nes yn y diwedd o'n i prin yn gallu cysgu, deud y gwir, ac oedd gennon ni'r cloc yn ticio o ran oedd rhaid delifro yr hyn erbyn mis Ebrill, ac oedd y cwmni yn dod fewn i ffilmio y pethau yma'n barod, wel doedden nhw'm 'di hyd yn oed cael eu adeiladu ar y pwynt yn mis Chwefror, oedd hi'n oedd hi'n chwsfa. So, mae'n debyg cyd-weithiodd wrthon ni drwodd fanna hefyd, deud y gwir, a lot o gyfathrebu, ond mi gaeth Cymru gyhoeddusrwydd o bedwar ban byd, a'r peth mwya' ddysges i fel positif allan o hwnna, os oes gennoch chi'r cynnyrch iawn, mi gewch chi'r cyhoeddusrwydd. Oedd o'n, oedd o'n enfawr, dwi erioed 'di gweld ffasiwn beth. Da ni 'di bod yn chesio papurau newydd i gael storïau ynnyn nhw. Wel, yn yr achos yma, nhw oedd yn dod ar ôl hola ni. So, mae creu y cynnyrch unigryw 'na yn, yn bwysig. y bennod diweddara wedyn, jyst i roed um, bles o rhywbeth mwy diweddar i chi, ydy uh, byrgyr yn Aberystwyth. Dwi'n un o bimp sydd wedi cychwyn bwyty yn Aberystwyth. Yr un un thema, wedi'ch chi ddeud eto, trio dangos cynnyrch gorau Cymru, ond ar blet tro yma. Um, burgers wedi gwneud o gig lleol uh, Ceredigion. Ac um, yeah, oedd hwn wedi cychwyn efo agriosgop un o brosiectau Menter a Busnes eto, sydd yn hel pobl at ei gilydd i drafod syniadau busnes. A mi helio ni 5-6 ohono ni at ein gilydd, dŵers pobl sydd yn barod i wneud, dim jyst trafod. Ac o fewn chydig fisoedd, wel mi oedd hwn ar ei draed. A da ni wedi bod yn mynd am chydig dros flwyddyn, dwi'n mwyn gwybod os da chi wedi bod yn ato, mae yna groeso mawr i bawb. Felly ie, y thema sydd wedi bod yn rhedeg, siŵr o fod, a'r cyfle mawr sy gennon ni i gyd ydy'r stori anhygoel sy gan Gymru, ond i ddeud i, yn yn ffordd ni, a cymryd perchnogaeth o o'n gwled.